Tun tuma an khapui ka rawn bei dan hi a tui em em a, video hi a tawp thlengin min lo en sak kulh a, in lo siam ve leh theuh dawn nia, tuin tih ve ngei ka ring. An khapui kan bei dawn a, kan bawlhhlawh hman tur thenkhat te kan lo sawi hmasa phawt ang, helaiah hianin kan hmuh ang hianin an khapui hna ka dah a hei. Cheng sawmhnih man a ni a, hei zawng hi ka rin aiin a tlawm zek a. Chuan tah hianin hmarcha te, hmarcha te ro leh purun var sawm lutuk lovin ka her a, ka her sawm a ka dah a, chuan bah khawr silfai sa ka dah bawk a, tlaiah hianin arthial leh thing tlem ka dah bawk a, chuan bawkbawn pum thum ka chan a, tuiah ka chiah bawk a ni. Bawkbawn hi chu chiah hmasak ngei ngei hi tha a airawn a tam a, a chhan chu hei kan chiahna tuite kha a rei chuanin a lo dum deuh huk thin a, chuvang chuanin chiah hmasak ngei ngei kha a pawimawh a ni. Bawkbawn kan ei dawn hi chuanin, bawkbawn kan siam dawn hi chuanin heng ho hi ka bawlhlo hman tur thenkhat te chu an ni a, chuan sahum leh soda chi kha kan hmang tel dawn bawk a ni. A hmasa berah chuanin gas-a bel kan chhuang ang a, tui kan lo chhuang sau hmasa phawt ang kan bei tui tur kha. Tihian kan hmuh ang hianin belah tui ka chhuang a, kan tui chhuan hi a lo so tan tawh dawn a, hei a lo sa tan tawh a. Hmarcha te leh purun var kan rawsawm sa kha kan thlak ang a hmasa berah chuan. Hmarcha hi a lo sawm tha vak lo va, a pawi chuang lo va, sawm lutuk lo kha. Hmarcha pui te pawh kan thlak thei a kan duh chuanin hmarcha te ngei a thlak hianin a tui ka tia, hmarcha te ngei a han thlak hian an tha pui daih hi chu. Chuan ar thin leh thial kha kan thlak ve leh ang. Ar thin leh thial hi ka chhum so phawlh tawh a, mahse chutiangin a la hmin lo va. An khapui hi vawk sa nen te pawh han bei la a in rem em em a ka pa hianin vawk vun nen min bei sak thin a buh nen min buh chiar sak thin a a tui ka ti thei em em a ka ei leh chak tawp a nih chu hetia an khapui kan bei dawn pawh hianin ka hre chhuak vawng vawng a ka pa min siam sak dan kha mahse vawk vun ka neih rem chan lo avangin. Tihianin arthial te ka rawn thlak zawk ta a, kan duh chuanin vawksa pangai te, arsa pangai te pawh kan thlak thei a, arsa riap te pawh a tui lutuk a ni. Arthin leh thial kan thlak hnuah khanin bawkbawn kan thlak ve leh ang. bawkbawn hi lian pui puiin ka chan a, a hnuhnung berah chuanin an khapui kha kan thlak ve thung dawn a ni, an khapui hi kan hruaisawm ang, kuang lai hi chhuah leh har deuh hlek a ni a. Bahkhawr hi chu a hnungah kan thlak ang nakin a rimatui nghal chak chak hle mai a. Purun var kan han thlak khanin purun var kan telh khanin a rim kha a tithiang tui em em a ni, a rim a ti tui tap a nih chu. Bawlah hian soda fiante chanve ka thlak a fiante chanve ai chuan a tam hret mai thei chuan sahum kan telh leh dawn bawk a ni Sa um fiangte chan ve, fiangte chan ve ti ila, a tui lova a khal a aw fiangte chan ve ang vel kha kan thlak leh bawk a, chuan tihian kan beitui sa kha kan leh lut anga kan chawhpawlh ang. Lo phuan ta bawrh bawrh mai ni hei kan hmuh ang hianin hemi a phuan bawrh bawrh kha sahum leh kan soda chawhpawlh sa kha beituiah hianin bei belah hianin beituiah te kan tih kan chhung lut anga tihian kan chawhpawlh ang gas kan herh hniam ang oil rawn phur nghal buah buah a liam nghal mai dawn lo ka bei bel a lo lian lutuk si lova. A liam duh lutuk zur zur mai na. A liam zur zur mai. Ti hian vil char char a ngai dawn ni hi hei. A nih loh chuanin a liam char char mai dawn. Gas pawh ka herh sang ngam lo. Chi kan la al lo va, chi a al tur tawk kan al ang. A liam duh lutuk a, hetia a vil char char a ngai, a bul a din char char a ngai nih chu. Ka ngaihtuah rauh rauh mai, ka pan min beisak thin lai te kha, min buh chiar sak thin lai te, vawk vun kan puah nen khan siam thin a, tui ka tih theih zia te kha ka ngaihtuah a, ka ei chak hle mai tunah hianin. Ka pa siam ngei mai kha. Chi kha a la al tawk loh deuh hlek avangin tlem ka al bel leh a, chuanin Hmehan tlem kan thlak ang. Hmehan hi chu a duh chuan kan thlak anga, a duh loh chuan kan thlak lo mai anga. Hmarcha te kha a thak tha reuh lutuk a, khami a thak vin tuk tur, ti reh deuh hlek tur khanin ka thlak a ni. hei a hring sar mai a an thapui bawk a ti hian hei a hming dawn tan tawh a kan suan dawn hnaih ah hian in a rim ti tui zual tur in bah khawr kan sil fai sa kha ka chansawm a ti hian kan thlak leh ang. Kan duh kawi deuh hlek kha chuanin kan chhuang rei deuh hlek ang a, kha kha chu keimahni duh dan dan ni sela hei bawkbawn te pawh a kawi tan tawh a, a zawr tha tawh lutuk a ni. A hmel lan dan pawh mawi hle mai te rawh u hei. A al tawk tawh em tih te kan tem leh thin ang e. A al dan te pawh a tawk vel tawh a, bahkhawr rim khan a ti tui leh sual a, bahkhawr kan han thlak khanin a tui em em a ni hetianga an khapui bai hi in lo siam ve theuh dawn nia tui in tih ve ngei ka ring ti hian ka duh ang tawkin a hming tawh a, an khapui pawh hei a zawl tha tawh a, gas kan off tawh ang. Chiang zawka a lan theih nan hei ball-a ka suak chhuak a, kan hmuh ang hianin a hmel lan dan te pawh hi a mawi em em a, a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui hle a ni. In lo siam ve ngei ngei dawn nia. Awle tun tum video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt sela video leh pekah kan zavaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia chumi hma zawng chu inzavaiin ni hman nuam zan hman nuam vek uleh.